Ti ni ŋmɛri goonji shɛli ŋɔ. Ti ni ŋmɛri goonji shɛli ŋɔ. Jɛmbiɛri sani jɛmbiɛri sani ka di pili. Labita jɛmbiɛri maa gbaai chaŋ shɛli polo ti bahi n-lan ʒi. Amaa ti ni yaannim maa daa nyɛla jɛmbiɛri. Bɛ daa nyɛla Kanonima. To ka daa lee ka ti ʒi eh, bini, Zamfara. Bɛ mi Zamfara na bi so to ka daa ti niŋ di saha wɔɣila ka yɛli ŋɔ eh, ka daa ti niŋ ka eh, zabi shɛŋa daa ti niŋ zabi maa daa tibisi pam ka Zamfara ni bihi maa daa yiɣisi Zamfara ka goonjinim maa doli ka bɛ kana ti ʒini Mali Nyɛta yɛli ni mali maa ka zuŋɔ mali ŋun din nyɛli. But ayi bini ayi daba da sama dira dira dira bini siliminsiri ana ba demarcated boundaries ma. To amma yuli maa mali maa din na kun bɛni. To ka bi kana ti ʒini di tinkpan shɛli di tinsi ayi ka bi daa ʒini.

But for a very long time, but they said that no, but but but love it, but it. Hausaland, mm. Benue tiŋa. To bira chɛni mi ka bi ninkurigu ŋun daa nyɛ ŋun daa kpalim bi kpɛm maa ka o ti gbaai doro. Ka daa ti bɛ ka bi kula to ba buŋa, mi kula to ba wahu. Ka bi ku to yɛli bi ti bini n ʒiri o chɛna. Ka bɛ daa zaŋ luɣ shɛli polo m-pahi pahi ka daa ŋma ŋma tihi ka chɛ ti kara kara gba zaa ka ti suɣa n-ʒe di ni ka tiŋ maa ti leei tiŋa. Tiŋ maa yuli m-bɔŋɔ ni Yɛmbi. Yɛmbi. Yɛmbi. Bɛ daa bɔri li ni Yɛmba. Tiŋ maa yuli m-bala. Din bɔŋɔ ni ʒiya ŋɔ di na beni. Di bela Burkina Faso. Fada Nguruma Region ka di be. To tiŋ maa n-daa leei Yɛmbi bee Yɛmba. Ka ti niriba maa leegi tiŋ maa nabihi. Dama ma bɛ ni daa kpali. Yes. Eh, ba ka lee ŋmɛri goon maa seasonally. Eh, bɛ ti yɛn, bɛ ti chɛ chi ka yuun paai la paai ka bɛ ŋmɛra. Dama ŋan saa naara lan gani ka bɛ yɛn jimdi o. Eh, bɛ ni kpali nyɛ nabihi ka mi bi zaŋ bɔri nim zaŋ mi kali maa labi. Hmm. To lala ka bɛ daa be nimaani, Yambi maa ka ti leegi, Silimiinsi yɛn ni kɔŋmi shɛli town ka ti leegi ti ni ti tali daabilim tiŋa. Di daa niŋ ka gɔhigɔriba yi Northern Nigeria n-chani ni bɛ doli bɛ daa yi Northern Nigeria bɛ yɛn chaŋla Wulin luhi ni ti na n-lahi sirigina n-kana hali ni ni yɛn gari chaŋ Karachi. Miri saha daa ti kana ka ni yɛn mali datitali ka bɛ gari chaŋ Karachi nti dari yɛlim mini bɛ ya. Bɛ mi kanimi ʒiri binyɛra ti kɔhira. Dinzuɣu yimbi maa daa leela. Transit town kamani nimaani ka bi ʒini guli bi ʒi niɛma na bi na tooi ʒini nimaani guli bee chira ayi so ka daabi ka gba ti leegi daabi daabi abaŋ la mm. to di saha maa mii nyɛri ka farilim daa zooya kamani ka bi ku nyɛ bini bira yɛn chaŋ n ʒi bini mm, bandits dama lala eh, shɛba n kuli mali yaan dayuri n guriba soya fari bi niɛma anasani so ka yɛmbinim maa daa yɛni kamani a yi ti kpɛ bi ni tari tiri niŋda a niŋ safe so ka bi bɛ ginda n tuhiri bandits maa bi mii ni bi yɛn chaŋ yaakazi ka bi chaŋ ti tuhi ba bi baŋ bi kaba ti kpɛhi tɔni ka bi chaŋ ti tuhi ba ka daa ti nyɛ ka bi lee tɔb bihi zaŋ maŋa bi ni nyɛ yɛm ba na bihi bi lahi nyɛ tɔb bihi zaŋ maŋa ka mali himma tim bi daa lahi mali li viɛnyɛlinga to dama ti ni niŋ mi yaa na so daa bɛni ka booni o yaa naa da siɣili o ni daa nyɛ nachimbila ka o daa gooi gɔrim n chaŋ yamba maa maa mi na bia ŋuna ni ku duɣi o yaa nabi gba gɔrimi ni o tiɣisiri o maŋa ka bɔri simdi yan ti chɛ ka daha shɛli o ba yi tuli ka o gba ka a di ka laa maa ku daa chaŋ ti nya goonjinim maa n daa laɣi ba zɔri ka o mini ba ginda n ŋmɛra a baŋ lala bɔbu to daa ti niŋ ka o ti kuna o daa kuna to n kuna maa ka zabaɣana so daa ti N kana ni o ti fa Dagbaŋ. N kul ŋme n-deegi Dagbaŋ ni hal ti paai saŋ, ka miri ni ya na yina. To di saha na sɔŋ, ya ni sɔŋ daa je, bɛ daa bɔŋla naa Zanjina. Ka naa Zanjina maa ka o daa yɛli yɛli ya nabihi ni bɛ sɔŋ, bɛ kana sɔŋ ka bɛ ŋme n-deegi, bɛ mi fa Dagbaŋ bahi ka so bi kana. To o daa ti bɔlla n-dan siɣili maa saha ka o laba nti ʒe zuliɣu kpali lɔɣu ni. Ka nimaani ka o daa ʒiya ka o daa bol o n-ti yɛl o ni o kamina ti zaŋ o sani chaŋ ti ŋme doo maa zabaɣa naa maa o bi daa boli Mahamaŋ Kumpati mm. o yuli n-daa bala ka Dagbaŋ boli ni Kumpati goliŋgoliŋ ni o kana ti mali shili chaŋ ti ŋme o dama ŋun dii kpe nayana ŋɔ Dagbaŋ zaa ka o fa maa to di mi daa pun niŋmi ka eh, ya la sɔrɔla ti kani bi daa boli la Naagungɔbili Kura ti kani ka Yaa Naa piibu niŋ ba tum, ka Gushe Naa daa che ka bɛ chaŋ ti paagi Mampirigu lana, ka Mampirigu lana daa mali li ka pii na zaŋ yina ni bɛ ni bɛ zaŋ o kuna ti leeg o yɛni, ka zaŋ Anasawul mini o yi ti kani Anasawul maŋ pɔb o namda, to din ka naa zaŋ yina daa teeg o, m bi daa yɛn niŋ yi ti kani ya yɛn pɔb n namda, din na ka doo maa nyɛla hal ti ʒi saŋ maa o fa yini fali ka o fa maa dama maŋ ŋuna. Ban pun di, eh, ka din daa nyɛ o daa laba nti yɛli Naa Zanjina, Tɔ, puŋɔ doo maa ni be shɛm maa, eh, shɛba ti bo Musulim maŋa ka bɛ bo o zali, ka m mali n shili kana nti lahi tuh o. Tɔ, ka Ratum tuma bo o ʒili. O ni daa be luɣ shɛli polo maa, hal ka o mi o dahalal yanima, Zabaɣ doo maa, n kul mi na ya Viɛnyɛliŋga ka doya ka na tim zabili ŋɔ yɛla. Hɛɛn, ka Andan Sali daa naan labi goonjɛnim maa sani yɛm ba nti yɛli ba ka bɛ daa dol o kana ni tɔbbihi m-paana ka tɔbbihi shɛba bɛn daa bɔri ni bɛ pahi ka bɛ pahi ka o daa chaŋ ti ŋme n-nyɛ ŋme n-nyaŋ kumputi gɔliŋ gɔliŋ. To ti ni mi taarihi puuni. Hɛɛtɛn ya nim maa ni bɛn daa kana ti paagi shɛli bɛ zuɣu Andani salo ŋun saha zaŋ kana hal ni zuɣu ŋɔ maa na, ti ni tabila ya nanima ni nanima di zuɣu bee ti zaŋ ya na so taalihi na ka a yɛli na ka goonji yɛli ni o ʒili o bɔrim ni o yɛli a mi a gbaali bɛ binshɛɣu din pun naɣim din siɣili zaŋ kana hal ni zuŋɔ ŋɔ ya nayili ka ti niŋ bɛ ya nanima hal a chaŋ tiŋ kam goonji kam tabila nayili Dama ŋuna bɔŋɔ mm-hmm. so din daa niŋ ka o daa tuhi tɔbu maa ka kanna to mi n-daa yɛn chaŋ tinim ni deei shɛli ti banim sani ni ti yaannim sani o ni daa yɛn chaŋ tɔbu maa na zanjira daa zaŋla yɛn ti o ni o chaŋ ti kpalim tɔbu maa ni yaa naa n-kpalim tɔbu ni o mi nya nasara yaa naa n-nya nasara A baa yɛbu o, So din chaŋ ka niŋdi ti o nasara ka o ŋme n-nyaŋ kumpati gɔliŋgɔliŋ ka ku o, ka timna ni bɛ ti yɛli ni a zaŋ jina ni o mini Zabaɣi Naa maa nya taba ni tiŋgbani mi dii buni. O mi di pun zaŋ nam ti o. So o yi kuna. Yaa na nima ayi n yɛn bɛni din daa nyɛ naa zaŋ yɛla yiɣisiya yaŋɔ n kula bini n guna among la abu ka nyɛnsi ka ka ʒini to ŋun ʒini ka di tooi bɛla ka boonyɛlim maa ti yɛli to bin pɔŋ ŋɔ ti sɔŋa a yɛ tɔbu nasara ka lan diya ba yɛli tini gba yɛn kuli ti ya Saku bɔhi to yi nyɛ kuni ŋɔ ka biɛɣisi la nyɛ ka tɔbu lan yiɣisi. M pɔŋ daa nyɛ annabi yuŋ ka chani gindi maa. Mii ni kanna yɛma m bi ʒiri sɔna. Tɔbu yi liri ma m pɔŋ wula ka n yɛn gbaai. Bi so ʒiri soli maa ka n yɛn yɛl o cham ti yɛn zaɣilana n-kani dama n daa bi ʒiri so kanna m pɔŋ ka o ni daa yɛn kanna. N zaŋ ma nɛri suhim ka yi na pali Dagbaŋ ŋɔ maa ka n nini ya beni. Ka o ni yɛli ba lala na ka bɛ saɣi di daa bi niŋ daba ayi ka bɛ kpɛm ŋun daa be yambi nya yamba naa maa ka o ti kani ka yambinim maa tirisi na. N ti paagi anasiri ni pumpɔŋɔ pam ni paagi ŋun daa lii diba kana maa. Damaŋli ni bɛ wumli la bɔni bini a bini a wuli la nyɛla Sulemaana. Amaa di wuni daa kana tɔbu maa n ti tuhiri ma gbimbi bini ka mɔ shɛba bɛn daa bɛ ŋuna n dabi daba maa ni tɔbu daa yɛn ŋmɛri ba dolimi ɛhɛɛ bɛ ti gbahi diba ka bɛ da to wuni daa bini daa nyɔ bɛ diba maa ka booni o jɛta ka mɔsi maa daa to yuli jɛta maa. Mm. Bin yo tɔbu ŋuna ka kurama Dagbamba bi ti pun ba mi bina. Mm. So ka Dagbamba ka bun booni jɛta maa kpe ka Dagbamba ʒili ka booni jɛtaabu. Jɛtaabu. Jɛtaabu. So nam maa yɛm han nam maa paala bini jɛtaabu ka Eh, bɛ chaŋ ti paagi naa zaŋ irbin an dan sɔhigɛ to pumpɔŋ ŋɔ talahi ba paai talahi ni to kuli ŋun yɛli ba ni ŋun ni ku yɛli ni bi kpalim ma mi bɔri ni bi kpalim ni yɛm ba maa bin lee leeri wula ka bi doli leeri lala nam maa ka ŋun leegi dagbaŋ gba yɛm ba naa yɛli n leegi yɛm ba naa ka o kpalim dagbaŋ ŋɔ ka bi daa wuhu bin leeri li shɛm ka di wuhi ni zipili ʒee ni bantabiga alichɛba bɛni alichɛba ni namda n kuli wuhi wuhi di yɛn na shɛm zaa ka naan da saɣiri daa boli ka bi leegi lala ti yaba maa je taabo maa ka bi leegi o yaba maa yili di zuɣu Dagbaŋ di kuli yɛn nyɛ yaba la ka di yɛn naan leei yaba naa yaba naa Sulemana je taabo ŋun ka bi daa leei fɛs and da siɣili mi n daa leegi o. na baa yi o to sabu lan labi to amaa je tabi maa wun daa ti kani ka o paɣa daa zaŋ o bi shɛba n labi yamba to amaa bima so gba daa ti lan labi na o gba daa ti bi yamba ya ka booni yamba na aburu baako to din niŋ shɛm ka ti mini Goonjinim ti kana ti tab yaa nayilim bala, ti tab nayilim bala. Daliri shɛli din tahi bana nyɛla yaa naa n-daa ʒi ba na. Ba lati ni kli piɛɣu n leegi kpe ŋ-ŋɔ maa, pɔt tɔbu ka o daa ŋme ka bahi ba. That is one. Ka binshɛɣu mi ka o daa zaŋ niŋ n-liɔi ba ka bɛ kana, simli n-daa nyɛli. Dagbaŋ ni shɛm maa hɛlisimdi n-daa nyɛli ka bɛ daa kana ti ʒini maa, ka o leegi o yɛmma ni ayi ni nahi ka o daa tim boli lɔɣu kpamba. Awɛbo maa pumpɔŋɔ ti ni ʒiya maa bɛ gabila Dagbaŋ pam li. Dagbaŋ tim malila yani kpamba ka mali lɔɣu kpamba. Yani kpamba nyɛla nashɛba bɛn be Naya m-pahi Yaa Naa zuɣu Alizama Naa kam ŋun be Naya ka chani ti puhiri Yaa Naa.

eh, bɛ na kumbun naa beni yɛlizol lan beni sunsol naa beni ayabo he ka o daa laɣim n sɔŋ zuɣu kpam maa ban bi ʒi naya bɛ pam bi ʒi naya he zuɣu kpam puuni ka o naa kon ko n pahi n be naya ka pahi he ka o laɣim ba yɛba ni bin puŋ ŋɔ O zaŋ goonjinim maa kali maa zaŋ kpɛhi Dagbaŋ kali puuni ka lan bɔri ni o yɛm ni zuŋɔ ni zaŋ chana goonjinim maa Dagbaŋ zaa bi ka bandi di gbunni nyɛmi kamani Dagbaŋ zaa ka goonji bi shɛba ku tum taali shɛli naa ku tooi kuhi o Dagbaŋ zaa ka goonji bilibiɛlim shɛba kuli samli ti du o ka naa be tiŋ maa ni naa maa n-yɛn yoli Gbilifo ni yi ti muɣi so goonje ka o be tiŋa ka naa beni, naa maa n-tugi o, o ti o sitira ka o liri o ŋuni maa. Goonje yi ti be tiŋ ni ka dakoli mil o ka paɣa, ka o chaŋ ti fa so paɣa, ka bɛ tuhi o nayili, naa maa ni boli paɣ so ti lala paɣ lan maa ka chɛ paɣ maa ti ŋun goonje maa. So privileges pam ka bɛ daa zaŋ ti ti niriba maa ka bɛ ʒini. Ka yɛli ni goonjenim maa ka puu, bɛ puu nyɛla nanima. Tooni ni maŋ so bi bindira bi ni so bi yiya di saha maa zaa bi yaa naan daa chɛ ka bi ŋmɛ yili viɛnyɛliŋga tiba ka bi biɛni abayi waji maa din da kana shɛm bala haali ka di kanna haala ka naa kam ti timdi na n ti bɔri goonjinima pii goonji bihi tiri ba ka bi chani ti bɛ bɛ yanim maa n gba leei bɛ goonjinima to din chɛ ka goonji tuhi woligi Dagbaŋ m-bala amaa tiŋkara maa ŋuna bɛ niŋla baantali chaŋ a bɔŋɔ la bɛ wo hɛɛn n ti be nimaani fɔntinsi maa ka n yɛli maa bɛ shɛba beni tuma n-tahi ba shɛba mi bɛ kuli mela goonji maa chaŋ nimaani n ti ʒini n-leei tiŋ maa niŋ goonji amaa a yi ti niŋ ka kpam ni paai ba bɛ kuli na.

A tandali ni lɔɣu kukoli din chaŋ ti ŋme goonji maa n-neei naa maa n-yɛl o ni biɛɣu neei ya, ka kuna lan chaŋ kuriga awɔi ka bɛ lan labi n-ti ŋmɛri niŋdi naa maa, ka kpamba bɛn be tiŋ maa ni ka bɛ zaa naan kana n-gba ti puhi naa maa ni ka bɛ ni bi chani la Atani malibu. Goonjinima mi chaŋ Atani maa

Ni lɔɣu kukoli gɔnjinima maa shee bɛ lahi chaŋ ti lahi ŋme n neei naai a maŋ lala ŋɔ ɛɛh zaŋ chaŋ kamana biɛɣ ayi neei na ka bɛ lahi labi nti lahi ŋme gɔnji maa hali ti zaŋ o yihi nadoliba maa yi ti laɣim ka bɛ zaŋ o yihi na sampaani ka o ti ʒini ka kpamba bɛn be naya maa bɛn be tiŋmaani maa ka bɛ zaa na kana ti puhi o limanim ka naa ti niŋ o la ti niŋ addu'a bini naa zulinim maa kana ni zaa bɛ ti naagi ka goonji maa la zaŋ o kpɛhi tam shɛli ha bɛ daa chaŋ ti bɛ daa zaŋ o kpɛhi naa to bɛ ku yɛn bela goonji bɛ ku yɛn bela nayili maa hali ni zaawuni ka naa maa doya ka bɛ ŋmɛri niŋdo ka na paɣaba yirina ti wara ka naa zo bihi bɛ bini maa naa toon la ka bɛ wara ka naa maa tiri ba liɣiri tam shɛli ha lala naa nyɛli bɛ zo bɛ daa chaŋ asibashi maa bɛ wuntaŋ bindirigu bela nayili Awumya, bɛ ti kunda zaawuni maa di nyɛla nyuya bɛ nayili shee na lan lo nyobɔbili bee nyobɔb ayi lan zaŋ ʒili ba. Pini yi beni, kaman bɛ yi beni maa ka amaa di zuɣu ma shɛb tooi kanna ti tiri nayili pina, to bɛ yɛla bɛ din zaŋ zali bɛ ti kuna ka bɛ ʒini mali kuli. So first and foremost, Gonji role ni nyɛla kamani di jɛm lan nam.